Mae Glan Llyn yn un o wersylloedd enwocaf Cymru. Wedi ei leoli ar lannau Llyn Tegid ac yn ganolfan o eiddo yr Urdd, mae wedi bod yn fan aros i filoedd o bobl ifanc o Gymru a thu hwnt dros y blynyddoedd. Dyma lyn mwya naturiol Cymru, cartref i bysgodyn enwog y gwiniad a chanolbwynt i nifer o'r gweithgareddau dŵr. Cynigir hyfforddiant i bob lefel o allu, ac mae'r staff yn fwy na hapus i weithio i ddibenion arbenigol bob un. Mae Glanllyn yn un o dri canolfan sy gan yr Urdd, ond yr unig un o'i fath yma yn y gogledd. I lawer, mae'n gyfle am y tro cynta i brofiadu bywyd awyr agored, a does dim prinder o hwnnw yma. Yn ogystal â'r ochr ymarferol, bydd llawer o gyrsiau a gweithdai o bob math yn cael eu cynnal yma hefyd. Dyma le perffaith i bobl ifanc o bob oed gael dysgu a chymdeithasu A hynny mewn awyrgylch hollol ddiogel. Gyda gymaint o bethau i wneud, mae'n anodd gwybod lle yn union i gychwyn weithiau. Wedi deud hynny, mae neidio yn uchderoedd y coed yn swnio fel lle da i gychwyn. Mae'r cwrs rhaffa'n brofiad llawn cyffro ac yn help i ymddiried yn ein gilydd. Mae o hefyd yn lot o hwyl, ond yn gwbl saff. Mae lleoliad y gwersyll yn berffaith gyda golygfeydd bendigedig i bob cyfeiriad, a mynyddoedd yr Aran Fawddwy a'r Arenig Fawr yn cadw golwg dros y cyfan. Gyda'r llyn yn bedair milltir o hyd ac yn filltir o led mewn mannau, mae digon o ddŵr yma i bawb ei fwynhau. ac mae hyd yn oed sôn fod y dyfroedd yn gartref i greadur tebyg i anghenfil y Loch Ness, sef tegi. Boed pa dywydd ydy hi, mae Glan Llyn o hyd yn le prysur. Ar y dŵr, mae cyfle i fwynhau cynwio. Fel arfer bydd pawb yn cael ei rannu i griwiau bychan i ymgymeryd â'r gweithgareddau, a hyfforddwyr yn arwain y cwbl. Er fod popeth dan oruchwyliaeth, mae'n gyfle i unigolion fagu hyder ar y dyfroedd a rhoi cynnig ar rhywbeth newydd am y tro cyntaf efallai. Bydd rhai hefyd yn rhoi cynnig ar y cychod rhwyfo mwy, lle mae gofyn i bawb gyd-weithio a chyfathrebu yn glir â'i gilydd i sicrhau fod pawb yn mynd i'r un cyfeiriad. Unwaith eto, mae'r holl offer yn cael ei ddarparu a phob un yn cael cyfarwyddiadau clir o flaen llaw i sicrhau fod pawb yn ymwybodol hefyd o beryglon posib y dŵr. I lawer uchafbwynt y gweithgareddau ydy cael trip ar y Brenin Arthur am gyfeiriad y Bala, lle mae digonedd o gyfleon siopa am anrhegion, yn ogystal â llefydd bwyta i apelio at bob chwaeth. Mae'n gyfle pellach i lawer gael defnyddio eu Cymraeg, gan mai dyma'r iaith a ddefnyddir amlaf yn gymdeithasol ar y stryd, gyda 80 y cant o'r boblogaeth yn lleol yn rhugl. Gyda'r Urdd yn dathlu pen-blwydd y 90 oed eleni, mae'n amlwg fod y gwersyll mor boblogaidd ac erioed. Huw Antur, Pennaeth y safle, sy'n egluro pam. Mae yna lot o bobl, lot o ramant, lot o hud yn stori a hanes Glan Llŷn. A mae hwnnw'n dal i fod, mae pobl ifanc a phlant yn dod yma o bob rhan o Gymru erbyn hyn. A mae'r, dwi dal i gredu hynna, bod y profiad mae'r gwersyllwyr yn ei gael yma, er bod i 60 mlynedd yn ddiweddarach, mae'r un mor werthfawr ag oedd o yr amser hynny. Ond mae mwy fyth o reswm pam y dylai bob plentyn gael ymweld â Glan Llyn, fel mae'r athrawes gynradd Louise Stevenson yn egluro.

Beth bynnag felly sy'n mynd â'ch bryd o fyd y gweithgareddau awyr agored, mae yna ddigon i wneud yma. Mae'r lleoliad a'r amgylchedd yn ei wneud yn un o ganolfannau gorau'r wlad, ac mae'r ffaith fod rhai yn dychwelyd yma flwyddyn ar ôl blwyddyn i fwynhau y ddarpariaeth yn hyd yn oed fwy o dystiolaeth o hynny.